Kpɔ nyagbɔgblɔwo gbɔ. Nyemenyi hawuti o. Ɖevie nènye alo amegãxoe nènye. Antuka, nèke nɔ nya ɖe gblɔm. Kplɔ ɖo nye. kpɔkpɛtia me dɔla ema ƒe gɔme ɖe Tɔwò ye wònye. Kaka dzi ʋua dzi. Ɖe wotɔm be makɔe va na wò. Vɔa ele nɔo be nawɔ kɔndo xafi, xafi late xɔ wò. Nyemele naneke gɔme sem o. Nuka gblɔm nèle? Ɖe late kɔ eme na ma? Nyemeɖo game na wò. Kɔnu gbãtɔa, woɖo la wɔe. Tsutsu gbãtɔa, enye ayaƒoƒo. Evegɔ̃a, ye nye dzo. Etɔ̃lia nye tsi. Ye nelia nye anyigba. Nele te wɔ kɔ nua kpata. Ehua kple ga la su asi o. Ga ma mea, eya ɖuɖua la nɔ te. Ɖe megblɔ na wo be mele aya ɖum a? Megblɔ na wo be mele aya ɖum a? Mewɔ ya va zu molo. Nyemewɔna nu nyuiɖe o. Tutu gbãtɔe nye be nànɔ gogoligo

Ne dza ɖaʋa ya, enye dzi de male si gogoligo. Enye dzi de mazɔ gogoligo. Kpɔ kpɔkpɔ ɖokuiwò dzi lo menyra naku ŋutɔ ne nyi be mevi dzi alo nyi megava fia ne va zum o lo. Ɖe ne nya nui tae avu kana ta yina dzi hafi gbona? Nui tsia dzi la ɖe fiam xexea. Ye mele vɔvɔ̃ na ame ɖekpe o ele abe agbonudzɔla enye. Big boy. Enyo. Big boy ye nenye. Nedzra ɖo nyuie ɖe, va naneke mele gome na wò. Ɖe gale asi oa? No! Wamenɔe nènye. Megblɔ na wo be tsikpɔkpɔ ƒe dzi mele asiwò. Menya be mele gbɔsɔsɔ la te o. Enyɔ, ne wòaɖo gbɔwòa, nu le akpetea me le afima. Ye nye un million de dollars. Abe ale megblɔa, mele gbɔsɔsɔ Meli serio. Nyame jo. Ɛ ɛ ɛ gafla cɛ nɔ te. Me ma mele gbe sɔsɔ awɔ ɖo ale yi le gblɔa dzi. Un million de dollars mate yi do mo. Enyo eme kɔ. Azɔ, nani míayi ɖe edzi ɖaa wua, eye nàɖe afɔkpa yi le afɔ na wòa, fifi lae. Netsɔ.

Litsia litsia litsia. Ewoe la nye ame yi ke la nɔ ga dom na amewo. La nɔ ga dom na wo. Litsia litsia litsia litsia. Netsɔ. Nɔ tame bum ku ɖe emlɔdedɔ la ŋu. Ele abe zã ɖea, emlɔdedɔ la gba kple ŋu la su asi o. Litsia. Yi ɖe edzi. Yes yes yema. Boy vi nye ya.

Yes, yes, yes, yema. Nane tsia wa ya fi ɖe sia ɖe nɔ. Kaka dzadia dzi. Kura fi ɖe sia ɖe kekeŋ. Le sia sia ne ya fi ɖe sia ɖe nɔ. Yes, yes, yes, ye kpoe nye wa wɔnɛ le.

One million dollars. One car, one million dollars. One car, one million dollars. One car. Jide, teƒe tɔn le nye siami va ɖo. Ye wɔ go le fia. O le lɔlɔ ge le ŋutɔ ŋkuwo me le afia. Tɔgbuiwo ƒe ŋku. Avɔ sa mamlɛ ya. Te ɖe dzinye ale gbegbe. Ɖe mate maɖɔli nama. Agbenye ƒe lɔlɔ̃tɔe nye ma, ɖe màte ŋu adi avɔsa bubu míawa? Dzi de dze me. Dɔ ŋusẽ ɖokuiwò ŋu. Negla zi ɖeka teteaɖe, ɖe mɔ na mase vivi na boto. Eo, mia nu. Ʋã mia nu wò taflatsɛ nɔ. Taflatsɛ dzi de. Dze me le nyee be míhiã gamalo. Nane mawɔ nu ma gamɛ galasu mia si oke. Taflatse. Dide, dide ƒo ne na asi o. Ne nye be ga ma su asi wa, na trɔ zu big boy. Hm? Ela yi. Amalitsa, ne tsa ma ɖu egbe toa lo. Ne tsa ma ɖu egbe toa. Ne dro la ɖe asi le wa ŋuti wa wɔ lɔlɔa. Ne nye be ne tɔwo tea, kɔ nuawo kata gble.

Noe vɔsa kpeta la gblɔe lo. Enyɔ, ko he mele woayi ɖe edzi. Djidje, nukae le edzi yim le afia? Agozie, akpe ne Mawu be nèva afii alo daflatie va kpe ɖe ŋunye. Ao, ao, mate kpee ɖe nuwò o. Ŋdɔ hã Agozie, ɖe wò hã wòle dzi la ɖua?

Ehua kple Gainelemea tɔwoe. Akpe na wò kaka, èdo dzidzɔ nam. Nàte xɔ saflia, ye nàge ɖe eme akui aƒeme, ye nàse vi na ɖokuiwò.

Ye tsɛ le va fɔm ɖo ma? Yaka me nènyia? Ye tsɛ le va fɔm le alɔme ɖoa? Hɛn, yaka me. Why

Dagan ega ɔ biedje tɔn lo. Ah ah, me tsɔ ebiedzi vee. To aji va afi ya biedje tɔn ƒoe, bia ame ɖe sia ɖe se, nye ma te ble o. Oh. Kata le time gbe nenema. Nye me kpɔ ʋu kaba o ye, me bi dzi o ɖe. Tɔte, tɔte gbɔ.

Nyɔnuvia kplɔ va to safi ɖe ko nye me ah. Ame nye dze me dze me emɔ katã drɔe ye mega bu tam o. Dze me emɔ katã drɔe ye. Me drɔe gbalo wonye o emɔ yɔna be relation. Nyɔnuvi ma ko va fɔm xaa ne wa tsɔ wu nyɔ katã nua. Mebiae be, Nu ka tae ele fɔm ɖo ma? Ebe fofovi medzi la biɔ nya ɖe. Xɔvi be nyabiabia kawoe nye ma? Ebe yele dzugbadzagaze dzim. Ele nyui ɖe le cerveau mea? Nu ma tae ele fɔm ɖoa? Dzeme, dzeme, edzi ne fa na wò. Ɖe late susuia dzugbadzagaze ye tae wòva fɔm le alɔ̃ me ɖo? Nènya be ɖetugbuivi ma ya ke doe afɔkua? Medoe dɔ ɖea? Ma ke ŋe kɔ nɛ. Nya ŋutɔŋutɔa? Dzi de, ne nyee ok nyea ɖe, mawu ɖevi ma lo. Egblẽ nyo na yi ke dzi be yeava ze wòa dome nɔ. Nyɔnuvi wa ŋutɔ gbɔgbɔ vɔ̃e lo yi ke wò fɔm le alɔme kɔa? Ẽ, mele. Mele dzugbadzagaze dzim. Ele nyuiɖea? Mekpɔtɔ le egblɔm. Medrẽ wò nye me ku lolo. Relation ye ma. Ele na wò be nàsẽ nu le gbedodoɖa me. Nya me do gbe ɖa be drẽ wò mɔ neva eme nɔ. Vɔ adrẽ makpa ɖe ado dzidzɔ nam ŋutɔ lo. Afii me zi botoa lea? Nèdzɔ suku nɔ ŋutɔ. Le Jarava. Yi ɖe dra me ne nàva fie. Ɛɛ, nèle ku dam ɖe botonye dzi alo? Hum, dzi ɖe. Menye nye ame yi neɖo kɔ nua na wò lo. Enye nyi hunɔ yi nena le ku dria. Ye ma. Mesusui bena. La nɔ te nyɔn menya ɔ viɖe gbɔ. Ne magblɔ na wa. Mada ɖaŋu nɔ be naɖe asi le ɔmani tsa nu le fifi me. Yes. Mele raison ne nyui ɖe o. Oh yes, mele nya nyui ɖe ke gblɔm o. Maɖe asi le ɔmalitia ŋu. Ne nya nui me tom me le hafi ote le sukula de ma, de le nya. Azɔ yi game subo ato le sukulua ne va le gbɔgblɔm be maɖe asi le ŋu. Dzi de ne ɖo tsese o. Azɔ sesia le gbagbam. Yi ne to le sukulua. Ega vidzikui yi ke míekpɔa me tsɔ tena pekeke na pɛpɛ. Le be tɔwò afia se eye dza tsɔ ƒu, eye le ʋufiafia. To sesẽ ma mea, nèle nɔawo dzi kpɔm. To sesẽ ma mea, nèle nɔviwò dzi kpɔm. To sesẽ ma me kea, nèle be lém na Ɔmanitsã. Azɔa fiase ma le trɔtrɔm va ne kpɔtɔ le gbe tem ɖe edzi.

Ɖo tom, ɖe asi le wò malitsianu wɔ avo? Ne mèdi be míaɖo cukaɖam oa, ɖe asi le wò malitsianu wɔ avo? O, someone just getting serious o. Amenye, kpɔ wò ɖa. Nèle soko ŋutɔ. Amenye, meli bɔbɔe ɖe o loo. Fika xɔlɔ woma ɖe ma. Eyi ke mi yi school ɖe dua. Oh, djide gblɔm ne lea. Ye ma. Djidea, djide fɔ nyui ɖe. Djua me ke kpo xa ne lea. Tɔvinye, mele bɔbɔɛ ɖe o. Ema mele fafam na mia kura o. Amenye, me fa la fia ɖe ke o. Ne fa ne ne ma tɔgbea, ɖevio la da shi eme. Nya ma gblɔm ne le na me ma. Business kae le wɔna? Kpɔ agbazewo me ɖa. Mekpɔe be nèle agbagba dzem eye nèle xɔxlɔ̃m ŋutɔ. Ya. Alo. Oo, alo o Mawudɔla, mele nyuiɖe, mele nyuiɖe. Nu gbãna zi ɖeka vɔe ma. Wa dze eme, dze eme, ok? Nèkpɔ atɔvia. Nyɔm le numeroya dzi. Nyemevo, nyemevo. Max, O, kple boto be nya. Mama dide, mama dide dogo va le o, mama dide, wei, mama dide. Ah ah, Ada, nu ka wònye dzɔ? Enɔnye loo, enu dze nɔnye dzi eta meveve mama yɔna o ɖo. Mama, mama o, mama tefla tse vavavavava. Gakam wodze gɔme nɛ. Mama me ɖe kuku va. Enɔ nye lo, egba dze gɔme ke, ta fla tse va mi yi. Le be nuka? Egba dze gɔme ke. O, tsi ne ke. E, e, enyo. Mama wa dzo yi. Ada, nɔ aƒea me kpɔ. E, me nya, me nya. Evɔ, mi dzo, mi dzo, mi dzo. Mawu. Dɔlele ka ŋku me nye sia? Nuka ta dɔlelea le fu ɖem na nyɔnu ya nenema? E. Ne dɔlélea dzo wui bohɔa menyo oa? Ne wui gamea mianya be na ɖe edɔlélea ye wui? Ne enya be mate wui oa? Ne ɖati le nu ne woa vɔe? Fudodoname kae nye ma? Tif tif ɖeke ma ne ka ɖe dzi be fiya nyo na wa lea? Eo fiya nyo na ma lea? Ŋma yi hotel a. Mehiã ne eɖo hotel o. Me nya teƒe o tsi anyi na ŋtɔ lo. Nye me dzi le afi yi ke ame la kpɔ mi lo. Me nya kpɔkpɔ ale gbegbee. Mm. Me le abe ale yi ke Mawu me wɔ ene. Me le abe nye ene. Oh, Jesus. Ke ma nu sia nya Hey, teƒea. Pepe, ne gbɔ a. Ke nya teƒe. Srɔ̃nye taflatse nɔ me ɖe Le nye kutu. ŋutɔ ƒe nye mea. Me ke nya mea. Esrɔ̃ nye nye ma. Esrɔ̃ o. Bebe me ɖe kuku la nye me nya o. Esrɔ̃ tiwa. Wɔ ɖe asi le ŋuti nye lo. Tiv tɔ vɔ egbea. Ne do dzi ge ɖe aƒe nye me. Nye me nya be srɔ̃ tɔ ye o. Va le srɔ̃ nye gbɔ dɔm. Ne le srɔ̃ nye gbɔ dɔm la ba nye mea. Nye me nya be srɔ̃ tɔ ye o. Ne le srɔ̃ nye gbɔ dɔm a. Tafla tse dze me eh dze me. Hey. Me na me nya be srɔ̃ tɔ ye nyo me ɖe kuku. Ɣea kata la se nya sia. Ao me gawɔ nenem o. Instagram. Me gawɔ nenem o. Facebook. Twitter, réseau sociaux katã la se nya ya. Melon ma kome fue, agbedonye me la gblẽ trolo, tatafla tsia dze eme, eye megbe na dze eme. Le kpɔa, makpɔ nya ma gbɔ, meka nu yi ke le ate ɖi ɔ, meka nu yi ke le ate ɔ, mawɔe, makpɔ nya ma gbɔ, nuka ɖaɖeke ma nanyo, nyemedi be nya ma nato ne meto agbe me le afii ɔ. Mehiã preuve aɖe, yata nɔ te, midzɔ nyuiɖe. Ao, ao, ao, megawɔ nu mɔ, evinye, megawɔ nu mɔ. Megawɔ la. Yema. Megaɖe foto. Mitsɔ nyi ɖe. Megbaɖe foto la. Mitsɔ nyi ɖe. Mama gbɔ la. Meka ɖe dzinya. O, wa ɖe asi le nunye la. Preuve enye ya. Ɖo ŋku nyae megblɔ na ame be makpɔ nya ma gbɔ. Mekpɔ foto sia. Megawɔ nenema o. Vinye nènye. Nyemate va dzi srɔ̃ o ɖe. Ne ele wɔe ma kpɔ ale gblẽ dɔ nam. La gblẽ ɖoƒe ne nati nye le dua mea. Nènya be yeɖo ɖoƒe le dua me kafi va ɖo aba nye mea? Nyemenya be srɔ̃tɔ ye o. Tif, tif, tif. Ɖo to gbɔnye. Nyemenyɔ ta makpɔ nya ma gbɔ.

Mayɔ nɛ ni nedro mɔ. Woayɔ ga la nɛ ni ke negbe dro kpoa woayɔɛ faa. Menye be mayɔɛ vɔ la gatɔ nya bu djeo lo. Ao ao ao wa me ga bu susu ma krɔ ao. Wa gbe yɔ nɛ ni negbe dro kpoa. Nene yi ɖegbe dji kpoa mɔ wa gbe fua dzoe na o. Wa me ga vɔ yɔ ga la yɔ ga kpo mɔ wa gbe fua dzoe na o yi ta ɖe dji o. Nya ka cucu drɛa dji la gblɔ nam. Djipe kple gasako. Edrɔ̃me ƒe hu. Gaiman hu nɔvi. Miaka tutu nu ye da gblɔ nu. Nye me dzra na ɖeke ŋutɔ hã egbe o. Meɖo la tso fiafia la dzo. Meɖo la dzo.

Because I dey hate you, iwe iwe. I no see money. Hey, amega, bonne nuit, au, bonsoir, où est amega? Mm. Eh, amega. Mekpɔ be mi le kpakpa mi ma. Ye ma egbea me nan ɖeko. Enyo bo ŋutɔ ne to asi o tsɔ le wɔm. Ela me tsɔ ŋdi mea. Mega ɖo se ɖe tsɔ se adi o. Hey, amega da fla tia lo. Me de kukro ŋtsɔ va yi. Me glo ne be fɛn djumɔ kua ɖe. Ma tu fɛn ɖe sia ɖe na o. Kpa asi nye nu fɛn djumɔa. Le tira pe lo ne ne ya mi le. Ɖe le triwa ŋtɔ ɖo nu wuwu tutua. Hein? Oh, míeyi kaka le premier vol o. Oh, amegã, wòe trɛ le dzu ƒum le Afrika ŋutɔ. Safla tsɛ gana mum yiyi vi aɖe kpɔe. Nèkpɔ agbewoa? Le gblɔ nam be le tra be nuwuwo eye le fe tugbe nam. Egbea mí le le Senke. Fika ga nya ɖe? Hey, amegã, saison le nu sẽm nam. Gana mum yiyi vi aɖe kpɔe. Matu fe ɖesiaɖe na wò. Oh, maganɔa yiyi viɖea? Kpɔ wò ɖa. ne le nye kpɔm abe aɖaʋatɔ ene. Ne te nɔnɔ wɔ nɔsɛs si me nu ma wɔm, kpɔ ɖa, ne le te ɖom sesẽ ame tsɔndi mea, yɔm be aɖaʋatɔ. Dɔ vɛ tɔ, kpɔ wò ɖa, manyɔ na wò kpɔ gbeɖe o. Ya ka me.

Nu ka ta nɔ nye la ya ɖum le dɔ sia ƒe asi me ɖo? Ẽ, nu ka ta? Kpɔ ɖa lɔa Daisy. Ŋgba bu susu be yeafa avi le Gilead o. Ŋgba fa avi o lo. Nu yi le be míawɔ vɛ nyɔ be míanɔ gbe doa ɖa ɖe ta. Ne mènya nu yi la wɔwɔ oa, gbedodoɖa le be lawɔ. Mama dzi dee. Ŋutɔ le nya ale míele gbedoɖa wɔm ɖo lo. Naneke mele totom tso gbedoɖa me o. Nu ka míagate ŋu esia? le kpɔa aɖa. Ele be la yɔa go zie ne trɔ gbɔ va kɔƒea. Ele be ne trɔ gbɔ va kɔƒea. Ok. Ok, enyɔ mesi. Nui me nya enyɔ be. Enɔ le fɔfɔ gbe. Le nyateƒe mea, míaƒe nɔnɔme ya tsi kɔ na mlo. Ele na mí be míae kpɔ Mars. Yes, míaɖe kuku nɛ ne wòafiɔ mí mɔ. Ŋutɔ ne nya le sukulu banjia, ma se nyi tagbɔ kuku nɔ premier. Egbe mɛ ye va nyi gatɔ tsɔ wo mie ma. Jide. Ega kpɔkpɔa me tukaɖa be nya eo. Me le ƒe be nya mo. Ne ga kpɔkpɔa le ʋume na wa, la kpɔe a kpɔe. Ma kɔ ka ɖo ɖe egbea. Nyateƒea nyi be aya ɖuɖu ti kɔ na ŋnyi ma ble o. Nyi ɖo la ona ɖe. Ɖe kuku nɛ ne wòafia mí mɔa. Ne metsi te le afi ya zi ɖeka. Mayi ɖe egbɔ dzi ɖe te. Nye ŋutɔ hã madi be makplɔ do míayi. Kaƒomɔ̃nya le gbe ɖem a alo a ɖa. Ne le nyeyɔm xoxoa a a. Nukae mama kea?

Fi ka me le gakpɔ gbe le fia kɔ dodo kpɔ? Ẽ, fi ka me le gakpɔ ge le? Kpɔ o ɖaa. Mí be na kplɔ míabe afɔ do nuwo hana nɔ gale ma ni be ao. Ahiã vi le asi nye lo, nye me dzi la flui de ŋu. Ã, yi ɖe gbɔ ne wa nɔ ga lo. Kpɔ, na ma gblɔ nɔ. Dzi de le agbagba dzem. Ɖeka dzi ma le agbagba dzem ɖe ta nye ŋutɔ lo. Enua nye be yi ya ɖewo nye sia eƒe business a me ga le zɔ ɖem o. Ye tae, ne menye o ala ke tsɔ ga nam. Meka ɖe edzi. Ele agbagba dzem. Ke nu ka ta le le nu xam? Ke nu ka ta le le nu xam a? Ẽ, nu ka ta ɖetugbi shoko abe wòe ne kɔa adze ahiãvi ku wɔamenɔ? Ẽ, wò wɔamenɔ be famille me nèto so megahiã be nàɖo wɔamenɔ ƒe ahiãvi o. Kpɔ, nèɖo la ɖui atsutsu ŋto. Ye amea ɖeke manya o. Eƒe aƒe nu wum yele ye alo? Ne mètɔ dodokpɔ oa, nènya nue wònye. Nàgatrɔ ƒe ɖeka blibo. Aa, Tessy, le be maɖui matutu ŋto. Ẽ, alo mete la nya.

Narke menyana dɔ ya nyana ɔ nyi ɖe nenye be neɖo dɔwɔnua dodo o. Ega ya nye ga yi mi kpɔ le gbe ma gbagba yi mi dze me anye ya. Hum, wow, nu sia nyo ŋutɔ.